A re tloseng ngwao ya rona, ngwao ya sekgatla. Bontate le bona ba emelele, ka gore nna erile ga ke tlhale ba ka itlha re jela mo mogopong wa Setswana. Re silela mo dikike re sa tse bopi ba tshipi. Ga go tlha go le mmetli wa mogopo a gona mmetli wa kika. Ga go mmetli wa wa tšokwe kana sekei. Bana ba rona ngwao e a nyelela ka gore ga ba itse dilo tse rona re kile ra di fitlhela ra ba ra di itse ra ba ra itse opana kgomo re rongwa ke basadi nna ne re le basimane mo malapeng a bomma a rona re ne re rongwa re tsosa ka phakela ga go lengwa re odisa dikgomo gore go te di a phoka e re ka nako ya go pana bedi re di busa di pana bana ba rona ga ba itse sepe ka mogopo ga ba itse sepe ka go ja ga setswana mme foo go dira modimo ka gore pula ga e tlhena kana go dira rona ka go tlola molao ga re tle re na le molao wa pele o nne go na le moila kgangkgolo ke moila bakgatla Le mo ana- le mo a lona letsopa le retse ke ruta bana ba ka nna 20 maabane ko mosudi ke kopa gore moila ba o buisetse ka gore go ka se ka nna le moila ga e le ya e leng kgona yona go ke ko a e dira e tla go palela bakeng la go tlola molao molao o nna re tsetsweng ka ona sengwe le sengwe se na le moila le nako ya nnenyane ya temo e na le moila mo letsopeng a re ile a re- a re- a re boeleng mo ngwaong e re tsetswe re e fitlhela ba gaetsho re be re rute le bona bana ba rona gore ba nne boing mo dilong tse dingwe ke a leboga ke tla bua go lekana
ke a leboga mme ba gaetsho puo ya me gompieno ne e le mo lenaneo la tshomarelo ya kitso ya go bopa dinkgo mme ke tlhalosa gore thulaganyo yotlhe e buang gale ke mmefa ga e itirise e dirwa ke komiti e e tlhomilweng kwa motshodi e e leng gore maloko a teng a gonega mme modulasetulo mme madiwe ka modulasetulo hela ke kgosi segale yo o seleng a tlhongwa ke kgosikgolo ka 2010 lenaneo le bagaetse gore re bo re le mo go lone jaana ka 2010 lekgotla la Boditšhabatšhaba la Tlhabololo ya Maranyane, Dithuto ga mmogo le tsa Ngwao le ne la ntsha madi la ntshetsa mahatshe a le marataro lehatshe la Botswana, Swaziland, Malawi, Lesotho, Uganda le Zambia. Mme ko Botswana ra nna sego ya nna Kgaolo ya kgatleng ya nna yone ya ntlha go simolola. Re ne ra dira dipatlisiso mo metseng e masome a mabedi le boraro ya kgatleng, ra buisana le bakgatla ba le makgolo a hera makgolo a mabedi masome a mabedi le bobedi, 222, ba re ruta ka ngwao ya Sekgatla dikarolwana tsa ngwao e e sa tshwaregeng di le 122. Mme ka kgwedi ya December 2010 komiti yone ya be e wa iphutha mme ya be e botsa ba batlisise gore mo dingwaong tse le di boneng tse 122 ke dife tse le belaelang gore o ka re di lebaganwe ke go nyalela gotlhegotlhe go na ga tswa di le tharo ya ntlha e ne ya nna ya kitso ya go bopa dinkgo ya bobedi e ne ya nna mmino wa dikopelo tsa sekgatlha ya boraro e ne ya nna tiriso ya moropo wa bojale mme tsotlhe tse ra kopa lekgotla la UNESCO gore le di sireletse. Mo nakong eo kgaolo ya kgatlha e ne e emetse lefatshe la Botswana. Re ne ra atlega ka kgwedi ya December 2012 ga le lekgotla la UNESCO le ruruhatsa le be le supa gore go boammaaruri gore kitso ya go bopa dinkgoe tsa sekgatlha e e a nyelela ka mabaka a latelang ka ngwaga wa 2010 ga re dira dipatlisiso re bone bone bommantswitswedi bone ba ba le ba bonang gaba ba le ba negela ka yone nako eo ke bone ba re ne ra kgona go buisana le bone ba e leng gore ga o morago re ntirela kgwe- eh, ntirela nkgwana gompieno ana o a go bolela gore nya mo nako ya gompieno ka se ka go direla nkgwana ka mabaka a gore setswana segaetsho ga sentetle o a go bolelela gore nka se ka ka dira nkgwana gompieno ka gore ga ke na letsopaga nka se ka ka dira nkgwana ka gore mošalakane ga o ofa ke bone ba re ba bitsa re re bommantswitswidi gabe go supa gape gore jaaka mme a setswa a boletse melao e ne e go tlhagotlhana jaanong ga bonno bo nnang teng bo ne bo setse bo tsamaela ko go tseelwang ko go tsewang yone mebue e e dirisiwang go ka bopa dikgwanang ntlha boraro e be nna gore mo batsading ba ba ne ba re ba buileng ba le tla gakola gore ba abedi ke batsadi ba e leng gore ba tse ba tsamaile mo dingwageng go tshwara dingwaga tse di masome a herang bongwe le bohera bongwe le go tshwara dingwaga tse di masome a supang o ntse o bereka kang kgwana ke tiro e masisi thata mme go raela gore ga bona batsadi ba ba sentseng ba itseba ba ka tsamaya bo monna a rona le rona re tlo palelwa ke go itse unesco e bere ka ona mabaka mma re sireletse kitso mme e ne e se re file mabaka a gore gore le isiretse ke gore le dira lenaneo la go somarela kitso e le e leng gore ka lone le tla rotloetsa kitso e gore mang le mang a itse rora le unesco ee re tla bereka at international level mo seemong sa mahatshehatse mme le lona ko kgaolong kwa kgatleng le ko botswana le tshwane gore re diragatse jang komiti ya kgatleng ya dumala le seemo se mme ya dira lenaneo la tshomarelo ya dinkgwana lenaneo le komiti ne ya kopa Phuthadiboho Museum gore e emele mme e kope madi kwa UNESCO e rile ngwagola ka kgwedi ya December lekgotla la UNESCO la ruruhatsa madi a kana ka 68281 US dollars madi a ka tshwarang 700000 pula gore a dirisiwe mo thulaganyong e e simolotse ngwaga ono ka kgwedi ya Mopitlo e lesome e simolotswa semmuso ke tona wa tlhabololo ya banana metshameko le ngwao ko Botswana Thapelo Lopeng ga mmogo le modulasetilo wa komiti Kgosi Segale. E tsweletse ya go hela ngwaga o latelang wa 2018 ka February. Mme mongame tsela e re e tsamaileng e ga se tsela hela e motlhofo. Ke gakolola gore kana Phutha Dibowa Museum ga re tse ngwao re be re e hetola tiro ya rona ke go tlhomamisa se ngwao e leng sone ka go dira dipatlisiso ka go batla bo maitseanape ba dipatlisiso gore ba tle ha ba tle ba tlhotlhe seo se re se tsayang mo batsading ba rona go bona gore boammaaruri bo gakae mme kgwetlho e tone e re lebagana le yone ke gore batho ba bantsi ba tla ko go rona ka megopolo e ba nang le yone e e leng gore ga re tsaya re be re lebele ditlhotlhomiso tsa rona ga go tsamaelane ke one mathata a e leng gore lebagana le one batsadi mo seemong sa gompieno le gakola gore ke buile ka dikarolo di le tharo e rile ka ngwaga o nengwe sa tswa go etao ba unesco ba busa phetolo nya ka ngwaga 2015 ba busa phetolo ya gore re ne re lebile kopo ya lona ya tiriso ya moropo wa bojale re ne re e lebile mme re tlhaela dilo di ka nna pedi di ka nna tharo gore le di baakanya ka koo hela yaka re ne re dirile go segolo wa saena ka 2010 ra be re buisana le mohumagadi mamatshego ra be re buisana le mohumagadi masingweng ba buisana yalo ba laelana gore a tiro e tswelele mme kgabo ga re atlega ka mabaka a gore re tsenwe ke phefo fa gare thulaganyo ya ga e tshwanelo ke gore e tsweleleng go na le ba e leng gore ba na le dikitso tsa bone ba e leng gore ba dirisana thata le ba bobega dikgang ba fa bobega dikgang dikgang tse e seng tsone re ne re lebaganetse kgwetlho e tone e neng go twe mohumagadi masingwang o rekisa moropo wa bakgatlha ga go a nna jalo gago se o se itseng o se tlogela kwa motshodi e ne e le gore tshwane ke gore re sireletse moropo ao ka gore ka ngwaga wa 2010 o nana dingwaga di le 140 years o ntse o le teng ntlha ye nngwe ya bobedi mongwe a meke ya gore re a tshwenyego ko phutha dikomiziang ka gore jaaka ke boletse gore ngwao ya fetolwa bakgatla ba bongame ba re lemoga ditemoga dilo dingwe tse e leng gore re palelwa ke gore le rona gongwe re emele ga le motswai re re ba gaetsho tse ga se tsone dipatlisiso tsa rona mongame di supa gore gore mophato wa emega o opele dikoma a ke bomme kana ke borre go tshwana ke gore go be go na le mongwe yo o ba opedisang bomme re itse gore mohumagadi o tshwane ke gore a ba le teng ka ntantshitse lentswe borre re itse gore kgosigolo o tshwane ke gore a ba le teng go tshantshitse lentswe mme maitemogelo a rona mongame ko phuthesekuo ke gore jaanong le mo masong le mo manyalong go a opelwa dikwama mongame seemo se se re tsenya mo nthagaregeng e e seng kana ka sepe re le phuthediwa museum gore a re a go hetola ngwao ya rona e re e kwadileng e e kwadilweng ke ba batlisisi ba popota ba mahatshehatshe sa boraro sa bohelo mongane le tshwengo la rona ke gore bakgatla ba tsone ke phefo ga go mokgatla yo o tlang phuthego mongane ka mabaka a gore Bakgatla ba re phuthego tse di tsenwang ke mophato bone ba itse ba gola ba itse gore di tsena ko molapong mme ela ga di tsena ko kgotleng kana go raya gore go tla ba ba rupileng rona manyela phafana bo lesole re ba re ba gamang re a go araba re reng ke ne ke re ke itise matshwenyego a mongwe a me gore kana unesco ya re gore re re ngwao e ke ngwao ya gago o tshwanela ke gore o e sale morago o tshwanela ke gore le wena o bo o tlhomamisa gore ke a gago mme ga ngwao e le ga e beilwe le le babedi o mongwe a ba gogela kwa o mongwe a ba gogela kwa unesco ya re nyaa mma ke boeleng ko morago ba gaetsho nne e leng se nneng ke se legile ke tsamaye ka sone ka gore ga le ise le tlhaloganye Ga re itise matshwenyego a mongwe me ka go sotla ope kana ka go supa ope ka monwana. Tiro ya rona ke go dira dipatlisiso. Tiro ya rona ke boammaaruri, mme ebile re tlo bo sala morago. Re lemoga gore ka kwano mo Mphebatho go na le tsamaiso ya bogosi e e beilweng mo mmizang mme ga le ka e lemoga e tshwana le teng ko phuthedibo mmizang pharologanyo ke gore go na le ba e leng gore ba eta ba tlogewa mme ditso tsa rona di a supa di a itse mongwe le mongwe a di itse gore ke mang yo o kileng a tshwarelela bogosi ka nako e ke mang yo o neng a romilwe ke kgosi kgolo nako e mme dilo tse mongwe metse ga re di hetola mo nakong ya gompieno bana ba rona ba dikolo tsa primary le di-secondary ba ba yang ko phuthedibo mmizang re palelwa ke go ba araba ka re bana ba primary re palelwa ke go ba araba gore nyaa ntle nna re itse gore go dirwa jaana mo nakong ya gompieno ga re ba ra re ngwao ba re nyakana ngwao ya hetoga ne re re re tle re itse bakgatlha mo go lona gore a ga e hetoga ke jaaka e hetoga gompieno jaana re tlate re itsetse ruri gore nya mme a hetoga re e kwale e ntse jang ko bohelong re ya go tswelela ka thulaganyo ya ngwao e sa tshwaregeng kwa Motshodi. Mme dikgwetlho tse di leng teng re dumela gore ba tsaya karolo ko kgatleng ba teng. Kgatleng Land Board ba teng mo komiting. Ga ke supe rre Mogatisi kwa paka o teng ka. Mme modulasetilo wa Kgatleng Land Board o teng mo komiting. Molaodi wa kgaolo ya Kgatleng o romile mothusi wa gagwe gore nna ena a mo emela mo kgaolong ya kgatleng eh, mo komiting yone e. mme ne re re e re re ya go tswelela bakgatlha le re ya sebaka sa gore re kgone go dira tiro ya rona re sa mpampetse re sa le senyetse bakgatlha magoko a me a helela ke a leboga gago